Helo, shwmae, croeso i chi, croeso i Cymeriadau Cymru wythnos yma gyda i Chris Jones. A, wel, boes, bach, fy ngŵr gwadd arbennig dros ben wythnos hon a fi'n lwcus dros ben i gael Dafydd Iwan. Dafydd Iwan. Wel, ell- bellai weid. croeso i chi gyda gyd. Bore da, Chris, bore da. Wedyn ydych chi, byddai fi ofyn i chi'n syth, a Ydych chi wedi ffonio Kate Bush i ymddiheirio eto? Wel, mae'r holl beth, mae popeth wedi digwydd mor sydyn a wedi cymysgu gyda cymaint o bobl oedd wel, o'n i'n edmygu ac yn nabod o bell a wedi cyfarfod â'r holl uh, ser pel droed ac ati a ffawb sy'n tu ôl i'r tîm ac um, a wedyn y busnes uh, iTunes ma a, a, a, a gweld y gan yn mynd heibo Kate Bush a pawb arall a, a, a Spaceman. Um, yeah, ma, Lady Gaga, fi'n mynd i'r paso. Wedi mynd i cael ei rifon i to. Ond chymod, gyda pob, chymod, fi'n siŵr bod chi wedi siarad am hwn droion erbyn hyn, David, ond mae ma rhaid i ofyn i chi, chymod, oeddech chi'n wir yn meddwl fyddech chi dal yma, neu yma o hyd gwerwch yn, yn canu ac yn performio, yn, ar ddiwedd y dydd yn dylanwadu Dafydd yn swn i'n awr chi ar frig y siardiau. Ie, yeah, wel, ti'n meddwl, ti ddim yn meddwl ymlaen am bethau fel yna. Uh, a dwi'n, dwi'n, ti'n meddwl, dwi'n ddigon cyfarwydd â, â busnes y siartiau yma i, i wybod uh, i byd o rai gormod o bwys yn nhw, achos erbyn hyn, wrth gwrs, fel ti'n gwybod, mae cymaint o blatfformau, um, mae cymaint o ffyrdd i gael gafel ar gan, um, dyw, dyw bod ar frig un siart, dim ddim fel ofyn yr hen ddyddiau i fod ar dop y, y, y pops felly de. Felly, yn yw, mae, oh, cofyn ni, mae'n mae uchel iawn ar siart Amazon hefyd, mae'n mae, mae cael ei uh, ffrydio yn aml iawn iawn ar Spotify. Felly mae rhywbeth mawr wedi digwydd gyda'r gan yma, ac dwi ddim yn, dwi ddim yn

Fi'n siŵr bod chi wedi cael, gyda pob parch, sioc mewn ffordd sut mae'r gân yma yn Selina wedi dal dychymyg y, y, y genedl, a nid yn unig Cymry Cymraeg, chimo, fel fi, sydd wedi sort of tyfu lan gyda'r gân, sbo, ond Cymru ddi Gymraeg, a chi yn y cyrfaoedd gwbl newydd sydd eto gyda pob parch, falle ddim wedi clywed am Dafydd Iwan, a felly ddim wedi clywed am y caneuon, ac yn sicr yma o hyd. Yn sydyn iawn, mae'r gan yma wedi ail wneud eich enw chi mewn ffordd i, i gynulleidfaoedd gwbl newydd. Odi, odi, a mae rhywbeth, to, mae yna rhywbeth yn y gan sydd yn, allai ddim esbonio, um, wrth gwrs mae'r neges yn berthnasol i bob oes, yn yw mae pawb yn teimlo bod nhw wedi bod trwy gyfnod caled ac, yn, ac os dyn ni wedi goroesi a dyn dod allan y, y, y pen draw, um, yna dyn ni'n ni falch o, o ysgwrs oedd a fi, mae'r mae rhywun wedi penderfynu ffonio fi wrth gwrs. Kate Bush, felly. Wel, mae'n bosib, mae'n bosib. um, na, ti'n gwybod, mae, mae yna rhywbeth yn y gan, a, a mae rhywbeth yn y recordiad. A, a, a ti'n gwybod, um, a, a mae a, dyled fawr fan hyn i arlog a David Roberts oedd yn cynhyrchu. Mm. Um, mi wnaethon ni greu trac uh, eitha llwyddiannus. Mae wedi bod yn llwyddiannus ar hyd y blynydde o, o ran gwerthiant, ti'n gwybod, record, caset, a CD, a fideos. Um, ond, fel ti'n dweud, mae wedi cyrraedd nawr i le newydd. Ac um, sôn am wneud yn enw yn adnabyddus, ges i sawl profiad wrth os diwetha, er enghraifft, mae dafan bach yn ymyl y Senedd yn y Bae Cardydd, ac wrth i fi fynd i ôl uh, rhyw hanner bach o shandy fanna, dyma'r boi yn dweud, um, excuse me, but my friend says that you're that man who sings that song. Wel, oedd e ddim yn gwybod yn enw, oedd e ddim yn gwybod yn enw, oedd e ddim yn gwybod enw'r gan, ond argol a pan o'n i'n mynd o'na, o'n nhw gyd yn codi llaw yna i fel sy'n nhw'n ffarwelio gyda'r gyda, uh, tywysog. Falle nid y cymariaeth gorau, ond chymod, fe chi, ni, ni wedi gweld y lluniau yma o chi'n canu ac yn emosiynol yn y gêm yn ddiweddar, wrth gwrs, a fe chi'n gweud, mae ma, ma yma o hyd yn gan arbennig i, i Gymru, Cymraeg yn amlwg, ond oedd e, dwi'n meddwl bod yn berthnasol dros ben yn ystod y gêm yn erbyn Ukraine, do? A chymod, mewn ffordd yn apelio ato nhw yn hytrach, a, yn, yn y gystal â Chymru hefyd. O'n i'n falch sut weithodd pethau mas. O'n i, fel llawer un arall, chydig bach yn ofnus cyn gêm Ukrain, be fydde'r byd yn dweud bod Cymru wedi cnocio Ukrain o bawb allan o gwpan y byd. Ond dwi'n ddim yn credu bod hynna wedi bod yn broblem o gwbl, achos er mai nhw oedd y tîm gorau ar y noson, sy'n dawt. Um, mi, mae yna ma rhywbeth yn Nhîm Cymru sy'n gwrthod uh, gorau i lawr, sy'n gwrthod uh, tymor rhoi gorau iddi, ac oedden nhw oherwydd hynny yn heiddi ennill. Ond be oedd yn dda oedd ysbryd uh, y dorf tuag at yr Ucraniaid a'r, ar pam weles i yn y glaw tu allan uh, cefnogwyr Cymru yn, yn cymradwyo cefnogwyr yr Ukraine, a nhw'n cymradwyo nôl. O'n i'n meddwl, gwych, ti'n modd, dyma yeah. beth i ni. Um, mae cefnogwyr peldroed fel cefnogwyr rygbi Cymru. Ti'n modd, mae, i ni ddim yn mynd mas i hwylio am drwbl neu hwylio am elyniaeth, i ni'n mynd mas i fwynhau yn chwaraeon ac i os dyn ni'n mynd i wledydd eraill, i fwynhau gwledydd eraill. A brofon ni hynny yn 2016 yn Ffrainc, ac mae yna barch mawr i Gymru oherwydd hynny. Um, a, a dwi'n gobeithio bod hyn yn mynd i barhau. Fydd Qatar ddim y lle gorau yn y byd i, i, i ddangos hynny, ond ma, ma, ma, dwi yn falch, ti'n bod, nid yn unig y cefnogwyr, a nhw sy'n gyrru'r drol wedi'r cyfan, nid yn unig hynny, ond bod holl ysbryd ac ethos y tîm a'i, a'i helpers, dim bod y, y tîm sy'n tu ôl i'r tîm. Mae mm. ma, ma rhywbeth yn iach iawn, yn Gymreig iawn, maen nhw'n arddel y Gymraeg yn, yn naturiol. A, a dwi, dwi'n meddwl bod o'n ddatblygiad bendigedig y gallwn ni fod yn falch ohono fo. O ie, a, a fel chi'n gweud, mae, ma yn sydyn iawn wedi cael ei, ei gymryd gyda'r pel droed yn ytrach na'r rygbi, ac mod, dros y blynyddoedd, rygbi sydd wedi cael y sylw, yn sydyn iawn mae pel droed yn, yn cael ei gweld fel yn gefnogi'r iaith ac yn, ac yn diwylliant, a, ac wrth gwrs bobl fel Ian Gwyn Hughes sy'n sy helpu'r fath yna o beth, ynddo, Cymro, Cymraeg i'r can ac yn amlwg wedi, wedi gallu troi, os lwciwch chi, pel droed nôl tuag at y ddwyieithrwydd a'r Gymraeg, ynddo? Ie, yeah, a mae, mae wedi bod yn broses hir. Ti'n gwybod, yn yw, nid, nid rhyw gimic munidola ydy hyn o gwbl. Ond, um, ti'n gwybod, mi, mi roedd yna lywydd da, um, uh, Cyfaith Lloyd Hughes o, o, o Gaergybi am, am flynyddoedd. Oedd, oedd Gary Speed yn gefnogol iawn i hyn, ac yna wrth gwrs mae Ian Gwyn Hughes wedi bod yn, yn gefnogol iawn ac yn ganolog i'r trefniadau. Oedd Osian Roberts wrth gwrs, ond mae, mae, mae yna dîm o Gymru Cymraeg yn rhan o'r holl gyfundrefn erbyn hyn. Ges i gyfle i gwrdd â llawer ohonyn nhw, a, a hyd yn oed y di Gymraeg wrth gwrs, maen nhw, maen nhw wedi prynu mewn i'r syniad yma bod y tîm droed yn cynrychioli Cymru yn ei holl agweddau, gan gynnwys y Gymraeg. A'r peth diweddara, wrth gwrs, sydd yn, sy'n arwydd y cawol iawn, yw bod nhw'n defnyddio Cymru yn lle Wales fel enw'r tîm. Yeah. Ac um, mae hyd yn oed Noel Mooney, y, y prif weithredwr, uh, Gwyddel, um, a mae, mae o'n defnyddio Cymraeg yn ei sgwrs naturiol, yn defnyddio Cymru fel yr enw. Ac mae, mae hwnna'n bellgyryddol iawn iawn. Mae hwnna'n anghyffredin dros ben, ac wrth gwrs ni newydd, mae'r clip o hwnnw chi'n gofyn i Joe Allen sut mae'r ieir wedi mynd yn viral, dwi'n meddwl. Wel, ie, mae sawl un wedi sôn am hynna. Wel, y, y broblem bach oedd gyda fi fanna, ond dweud, ei, uh, sut ti'n licio cwrdd â'r tîm? O, wel, wrth gwrs, mae'n ni. A wedi o'n i'n mynd siŵr am sydd oedd hyn yn mynd i weithio. A dyna sy'n dda, ti'n meddwl, dyn nhw ddim yn gordref yn ei pethau. Ond oedd y, oedd y tîm a pawb uh, uh, wedi cael bwyd, a dyma nhw'n mynd â fi fewn i'r stafell, a dyma pawb yn curo dwylo. Rwan, oedd gennau rhyw ffenest fach, o'n i'n gwybod bod fi ddim yn mynd i fod na'n hir, oedd gennau ffenest fach, a wedyn dyma Ian Gwyn Hughes yn dweud, ti eisiau dweud gair wrth nhw. Wel, oedd hyn i gyd, o'n i'n gofod meddwl am rhywbeth i ddweud, uh, o'r frest fel petai, o, o, wedi o'n i'n cael cyfle i, i just i fynd rownd yn gyflym i siarad ar boes, ac oedd, oedd rhaid i fi drial meddwl am rhywbeth gall uh, gwreiddiol a heb fod yn wirion i ddweud wrth sawl un ohonyn nhw a defnyddio Cymraeg a Saesneg, achos oedd yna gamerau yn dilyn fi, um, ac felly o'n i'n mynd, oedd hi'n bwysig iawn bod fi yn siarad Cymraeg gyda'r rhai sy'n siarad Cymraeg, a wedyn mi ddoth na rei eraill i fyny fel Hennessy a, a, a Gunter, ti'n bod, amlwg eisiau um, uh, sgwrs, Ond pan weles i Jo, na, na beth ath i meddwl i, a ni'n gwybod bod e'n yn, yn, a diddordeb mawr mewn, mewn yn ei eir, a dyma fi'n gwybod eisiau mae'r eir. Um, Wel, a wedyn ges i, ges i jans i ddweud wrth um, Aaron Ramsey, ti'n gwybod bod y ffaith bod e'n ei cyfaliadau Cymraeg mor bwysig i, i wneud y Gymraeg yn cool ac yn dderbyniol i'w bobl ifanc. Ac oedd yn dweud, y broblem sydd da fi, meddwl fe, yw bod fi'n cymysgu rhwng Cymraeg a Saesneg ac Eidaleg. Um, ond, um, ti'n gwybod, dwi'n meddwl bod hi'n bwysig bod nhw yn sylweddoli gymaint o rôl models i nhw, nid jyst o ran y pel droed, ond o ran popeth arall hefyd. Ie, yeah. a mae'n mynd o'r tymod, uh, rhaglenni fel Jeremy Vine, yn enghraifft, chi wneud ddiweddar y cyfryngau cymdeithasol, yn, yn help yr achos, ynddi, mewn, mewn pob ffordd. Reit, gadwch ni fy nôl i'r cychwyn os gewn wel, bron o bod i'r cychwyn. Gathoch chi'ch geni ym Mrynaman, yn Sir Garnaf. Mae lot o bobl ddim yn gwybod na, achos chi'n chi, chi swnio'n gogleddol yn amlwg, ond gathoch chi'ch gathoch chi'ch geni yn Brynaman, tyfu fyny wedyn yn y Bala, os dwi'n iawn, ie? Yeah? Llan Uwchlyn. Llan Uwchlyn. O, oh, ie, yeah, mae gwaniaeth, mae gwaniaeth oh, rhwng Llan Uwchlyn a Bala. Dwi'n gwybod. um, I, I, mae'n gwestiwn digon gwirion mewn ffordd, ond ai, ai cerddoriaeth neu gwleidyddiaeth ddath yn gyntaf gwerwch? Beth oedd y dylanwadau teuluol ysgych? Chi'n gwybod bod eich tad yn amlwg yn un o sylfaenwyr Plaid Cymru oedd? A, a, tad ci. Tad, tad ci, sori, reit. Fred, ie. Yeah. Ond oedd yn nhad o deulu'r cilie ac yn genedlaetholwr uh, naturiol a mam. Oedd mam yn ferch ffarm o Sir Drefaldwyn. Ac um, o'n i'n etifeddu'r syniad yma bod cenedlaetholdeb yn beth naturiol uh, o'r cryd fel petai. Ie, Brynaman i ddechrau, ond ti'n mae Brynaman yn bentre Cymraeg. Uh, yn sicr yr amser hynny, oedd yn bentre Cymraegaidd iawn. Um, ac oedd uh, um, y capel a'r steddfod lleol, ti'n bod yn rhan o'r cyfan, a rygbi wrth gwrs. rygbi oedd y gêm yn Brynaman. Uh, rygbi a cricet, oedd y ca cricet yn ymwyl ti ni. Felly mae da fi gariad mawr teg at cricet, pobl ffili deall hyn. Sut, sut mae boi fel fi yn cefnogi'r gêm Saesnig. Mae, wel i fi, gêm Brynaman i fi. Mae o cricet yn, yn gêm Gymraeg ac um, mae yna lot o chwaraewyr da wedi dod o'r rhan yna o, o Gymru. Beth bynnag, pam symudes i Llan Uwchlyn, pentre hollol Gymreigaidd a hollol fywiog yn ddiwylliannol, ond pêl-droed oedd popeth fan ni, dim sôn am rygbi, um, ac uh, dim sôn am gricet chwaith sy'n dod i hynny. Felly pêl-droed o, o fan ni ymlaen. Um, ac es i goleg yn Aberystwyth a Cardydd ac yna nôl i Wynedd um, i ardal Cynarfon yn y pen draw. Ac, um, o'n i'n meddwl anochel fe hir y Dafydd, gan bod eich teulu chi a bod eich sar eich mam yn gynnydd dylolydd. Oedd hi'n anochel mewn ffordd bod chi yn mynd i mewn i'r weidyddiaeth? O, wel oedd, ond ti'n gwybod, dwi'n pwysleisio mae peth naturiol o dde, ti'n gwybod, yeah. oedd cefnogi Plaid Cymru dwed, yr un mor naturiol i fi a cefnogi tîm rygbi a tîm pel droed Cymru. Um, Ac, ac felly, oedd diddordeb mawr da fi mewn gwleidyddiaeth erioed nes i ymuno â Plaid Cymru yn bedr ar ddeg um, ac uh, wedi bod yn aelod beth ers hynny. Ond, ond eto, gwleidyddiaeth, gwleidyddiaeth y bobl mewn ffordd, achos pan mes i'n llywydd flynyddoedd mawr wedyn, um, llywydd y bobl o'n i'n licio meddwl amdana i fi, fi hun, nid, nid, nid llywydd mewn, mewn senedd neu, neu, neu, neu siambar, siambar uh, yeah. llywodraeth. Uh, ond on, ti'n ti gwybod, mae'r ma, ma cyfan wedi bod yn rhwm gyda fi, y canu a'r, ar, ar gwleidyddiaeth, a'r Gymraeg, a'r ymgyrchu, a'r crefydd. Chymod, dwi, dwi'n pregethu ar y sil, ac um, mae'r cyfan yn rhan o'r un genhadaeth, um, a dyna beth dwi'n trio soto mas yn y meddwl o hyd, ydy lle mae gwleidyddiaeth yn ffitio i mewn gyda Cresnogaeth, a lle mae Cymreictod yn ffitio i mewn, ac wrth gwrs, gweld Cymru a Chynulleidfaoldeb Cymru fel rhan o batrwm byd-eang. Felly, o ble daeth y canu felly? Hynny yw, o'ch chi'n canu fel teulu adre, neu oedd e'n rhywbeth naturiol bod chi yn mynd o wleidyddiaeth a phrotestio a cael llais droso mewn can? Wel, oedd mam uh, yn gerddorol iawn, yn rhoi gwersi piano ac yn y blaen, ac yn, yn, yn aml iawn yn mynd at y piano. Felly o'n i'n gyfarwydd â chanu, o'n i'n gyfarwydd iawn â chanu wedyn yn y capel ar Ysgol Sil, a'r Band of Hope, a steddfod lleol, o'n i'n cystadlu yn ifanc iawn ar ganu a gadrodd a cerddant a, a phob peth. Um, ac mi fyna ddysges i ddarllen sol ffa. Um, ond o'n i ddim, o'n i ddim yn llwyddiannus iawn fel offerynnwr. fethodd mam a, a cael unrhyw siap yna ar y piano, a mi dries i'r ffidil, mi dries i'r carinet, a mi dries i uh, dipyn o bob peth. Oedd y record, o'n i'n licio potsian gyda'r recorder, ond uh, y gitar oedd y peth hawsa. Ac ti'n gofyn o lle ddechreuodd hynny? Wel, Pam es i'r coleg yn arbennig, ti'n gwybod, o't ti eisiau cymryd rhan yn y nosweithiau, dwi'n greadur digon cymdeithasol, ac felly yn ytrach na jyst codi lan, gweud jôcs a canu, ddigyfi, canu, canu gwerin yn ddigyfeiliant, dyma fi'n meddwl, jawch, se gynna i gitar neu rhywbeth fysa ni'n gallu ploncio dipyn o gyfeiliant, a dyna nes i, dysgu chwarae gitar fy hun, i ryw raddau wrth gwrs, mae pawb sy'n deall rhywbeth am gitars yn gwybod nad dwi ddim yn gitarydd, ond oedd e'n ffordd, a Glan Llyn yn help mawr i hyn, unwaith ges i'r tri cord na at ei gilydd, o'n i'n ffindio bod fi'n gallu rhyw fath o gyfeilio, um, uh, strymio uh, cyfeiliant i nifer fawr o gyneuon, a wedyn symud ymlaen i sgwennu cyneuon fy hun. Ac uh, ffindio wrth gwrs bod cyneuon gwreiddiol o ti'n sgwennu dy hun yn ffordd i ddweud beth ti'n meddwl am y byd ac am Gymru ac am yr iaith. Okay. A dyna dwi wedi gwneud ers hynny. Uh, uh, Wel ie, yeah, o'n be, fy hi, amser chi yn meddwl am y cyneuon yma ac yn dechrau strymio ac yn performio bethau, be, pwy oedd neu beth oedd y dylanwadau cerddorol? A be, chi, chi wedi cael eich galw bob dylan Cymreig. Felly, uh, chymod, oedd e'n ddylanwad? oedd, oedd Bob Dylan yn ddylanwad, ac os mae, mae Bob Dylan yn, yn, yn rhywun arbennig iawn, um, ond um, un gwahaniaeth mawr yn ddweud Bob Dylan ydy bod o yn cael cyfnodau, mae'n cael cyfnodau, gath o gyfnod crefyddol iawn ac yna mwyn y lai troi cefn yna fe. Ac unwaith oedd o'n cael ei weld fel rhyw fath o ladmerydd neu rhyw fath o lais dros rhyw achos oedd e'n cilio. yn i'w fiodda gyda John Baez am gyfnod, ac oedd y ddau o'n nhw'n canu mewn ralïau gwleidyddol. Ond unwaith nath Bob Dylan rhyw deimlo bod o'n cael ei ddefnyddio fel rhyw fath o broffwyd gwleidyddol, nath o bacio allan a mynd i gyfeiriad arall. Ac felly mae o'n ail ddiffinio ei hun, ond uh, dipyn o athrylus um, uh, a fyswn i'n mynd cymaru fi hynna efo fo, ond fyswn i yn cymharu fy hunan yn nes at bobl fel Woody Guthrie a Pete Seeger, hynny yw, bobl oedd yn sgwennu caneuon i hunain i fynegu teimladau am ei gwlad ac am, ac am wleidyddiaeth y dydd. Um, ac uh, Pete, Pete, cofio'r LP Pete Seeger at y cynnig i hol, oedd honno yr album falle gafodd fwy o ddylanwad yna i uh, o ran defnyddio caneuon i gael syniadau drosodd. Ac o'n i'n gweld ei fod o'n gyda rai o'i ganeuon yn ychwanegu penillion fel oedd pethau'n digwydd ac yn siarad rhyng, rhyngddyn nhw ac yn dweud wrth y gynulleidfa, dewch i Birmingham, Alabama gyda fi nosad di sadwn nesa i ni'n ni gorymdeithio eto dros awr. Hynny yw, a o'n i'n meddwl, do, dyna wych, ynddo, bod, bod ti'n cyfuno adloniant gyda pregethu a gyda uh, ymgyrchu. A i raddau, dyna dwi wedi gwneud. Ie, yeah, a dyna beth chi wedi gwneud. Ond on nid cant y cant, David, achos chymo, nid yn unig cyneuon gwleidyddiol protest yn unig ydych chi'n sgrifennu. Chi'n chi sgrifennu cyneuon anhygoel o, o hyfryd cyneuon serch, doniol, a chimo be, mae gyda fi claim to fame right, nes i, fi'n cofio canu ac ennill yn Steddfod Ysgol gyda'r hwyr, yr hw, hwyr brynhawn, ie? Yeah? Hwyr brynhawn? Wel, wel, wel, ie, yeah, ie. Yeah. Chi'n ni siarad brynyddau mawr yn ôl iawn, ond chi'n amlwg wedi sgrifennu caneuon protest, yn nid yn unig am, am, am Gymru, wrth gwrs, ond chi wedi mynd dros y byd, Chile, Vietnam, Gogledd Iwerddon, a, a dyna pam sbo chi'n cael eich cymharu, fi'n gwybod mae Bob Dylan bach o Marmite yw e mewn ffordd, ond yn yr un modd chi'n sgrifennu'r caneuon yma achos oedd yn golygu rhywbeth i chi fel person, fel Cymro Cymraeg, a chi'n gwybod beth oedd yn mynd trwyddo yn y gystal, yn, yn enwedig pobl fel, fel Chile a, a Patagonia, fath na beth, ie? Yeah? Ie, yeah. wel, ti'n iawn, achos bob hyn a hyn, o'n i'n teimlo bod bobl yn rhyw symleiddio yng nghaneuon ni fel caneuon am Gymru yn unig. Ac cofio darllen uh, llyfr Joan Chara a mi gŵr uh, Victor Chara, ac mae'n lyfr uh, rhyfeddol o, o bwerus a gafodd o'i ladd gan filwyr Pinochet yn Stadiwm Santiago. Um, ac yno canodd o'i gan ola uh, i gadw ysbryd i, i gyfeillion rhag, uh, rhag torri. Ac yn yw, a darllen wedyn am ei waith e, fel canwr ac fel cynnyrchydd drama ac yn y blaen. A wedi sgwennes i'r gan am, am ei ddyddiau olaf o. Ac um, yr un modd gyda Oscar Romero, um, um, clywed amdano fo'n dweud ychydig ddyddiau cyn iddo fo gael ei ladd uh, wrth yr allor uh, yn dweud boed fy ngwaed i yn hedyn i'ch rhyddid chi. Ac mi, mi benodwyd o'n archesgob am fod y Llywodraeth yn meddwl bod o'n saff, ond unwaith ath o'n archesgob, mi safodd gyda'r werin, gyda'r tlodion, a, yn erbyn gormes y, y, y Llywodraeth, ac oedd oedd hi'n sefyllfa ddychrynllyd o weidlyd yn El Salvador ar bryd hynny. A Mandela wedyn, wrth gwrs, wedi, dwi wedi canu am unigolion pwerus a llweddol fel yna, achos oedd hi'n bwysig i ddangos yn bod ni hefyd yn gweld yn hunain fel rhan o'r frwydr fyd-eang dros gyfiawnder a bod caneuon yn gallu helpu hynny. Ond o ti'n sôn am, ti'n gwybod, bod, bod fi ddim ond yn, uh, nid ddim ond yn canu protest, felly mae yna'n wir. Hynny yw, yn y pen draw, o'n i hefyd yn gwneud y miwoliaeth yn rhannol drwy fynd o'n gwmpas yn canu. Ac dyw bobl ddim yn mynd i dalu i wrando ar rywun yn pregethu drwy nos. Felly mae rhaid cymysgu mae rhaid cymysgu'r serch a'r hwyl a'r dychan, a, a, a felly mae rhaid, mae rhaid creu adloniant. Ond drwy'r adloniant cael neges drosodd hefyd. Felly, ti'n gwybod, ti'n gwybod dysgu'r ffordd galed gyda cynulleidfa, sut mae, yeah. sut mae chadw hi'n ddifur, um, er bod ti'n mynd plesio pawb drwy'r amser. Ond felly, wyt ti'n gorfod cymysgu, ac um, fedrith rhywun ddim bod yn bregethwr cant y cant. Mae'r ma, ma rhaid rhoi chydig o jam efo'r bilsen. o, chwa, fe, wedi gwybod, mae ma, ma rhai o'ch, well, rhan fwyaf o'ch cynnig chi yn amlwg wedi dod mor boblogaidd i Gymru Cymraeg yn amlwg yn chwedlonol i ddroi. Reit, nawr y Dafydd, ni'n mynd i gael hoi fach na, fi'n mynd i springo cwbl o bethau yno chi yn ystod y cyfaliad bach yma. Fi'n mynd i roi deg cwestiwn bach i chi nawr, deg cwestiwn bach chwim. fath o quick fire, a gewch chi, gewch chi ymhelaethu, gewch chi esbonio os chi eisiau, ond reit, nawn ni roi'r cloc mlaen nawr, ac yn sydyn iawn, fi'n gwybod yr ateb yw yn amlwg, achos Dafydd Iwan, rygbi neu pel-droed? Wel, ar hyn o bryd, pel-droed. Ar hyn o bryd, pel-droed, ie. Yeah. um, Ond dwi'n dal i meddwl bod rygbi yn fwy diddorol gêm. O, diddorol o gêm, oce. Okay. Ie, yeah, mae'n lot o bobl yn gweud dda, ie, yeah, oce. Okay. Wel, ti'n ma, fydda i'n neud y cymariaeth weithiau, bod i rhyw fath o chess, gwyddbwyll a, a, a drafft, ti'n ma. Mae ma, ma pel droed yn symlach, uh, uh, ac pan fydd hi'n cael ei gwneud yn dda, mae'n mae farddoniaeth byr. Ond mae rygbi yn fwy fel gwyddbwyll, mae yna fwy o'r gweddau iddi, mae yna fwy o gwestiynau sydd heb i hateb ynglyn â rygbi, a mae yna fwy o broblemau ynglyn â hi. Ond pan fydd rygbi yn clicio ac yn gweithio, uh, dwi wrth ymweld. Ie, yeah, da iawn. Felly gan amla, ydych chi'n berson gwydr hanner llawn neu gwydr hanner gwag? O, hanner llawn. Mae rhaid, mae rhaid i chi fod fel Cymro. yes, po. Beth yw'ch gwendid fwyaf chi, Dafydd? Uh, addo gormod. Gaddo gormod? O. Oh. Yeah. Okay, Wel, ti'n gwybod... Ti'n pleso pawb allu ni? Eh? Ti'n pleso pawb? Dim gymaint pleso pawb, ond mae pobl yn tueddu pan o'n i'n gynghorydd a gan bod fi'n ymgyrchu dros y Gymraeg a gan bod fi'n pregethu, mae pobl yn gofyn am gymwynasau neu am gyngor ac yn y blaen a dwi'n dwi, dwi, dwi addo. um, helpu lot o bobl a dwi'n llwyddo i helpu rhai o'n nhw, ond dwi ddim yn, dwi ddim yn cyflawni ar bob addewid. Oce, okay, oce. Okay. Yn anffodus. Na, wel, dyddorol. Uh, gwyn gwyn neu gwyn coch? Uh, y ddau. Dim oedd o'i gilydd, gobeithio. Wel, dwi'n cofio y stori am, am, am, am rhyw ferch oedd yn gweini mewn, mewn lle bita a ddim yn brofiadol iawn ac yn cario potel o wyn a potel o goch o gwmpas y gwein, uh, red or white, a wedyn yn rhoi, a wedyn dyma rhywun rhaid rose a dyma jyst yn cymysgu'r ddau. o, da iawn. Te neu coffi? Uh, ddau. A ddau, oce. Okay. Cwn y ddau, heb lefrith. Y ddau heb lath. O, oh, oce. Okay. Cwn y cathod? Cwn. Oh, mae okay. Bethan yn, mae, mae Bethan wrth i'n bodd o anifeiliaid. Ac uh, mae gen i ddau geffil a mae gen i gi a fysa i ddim yn gallu byw ybddyn nhw. A felly dwi wedi dod i arfer gyda Winnie, y cyd-efaid, mae hi'n rhan o'n bywydau ni ac uh,

Na, lla. Um, na, lla. Uh, dim, dim, dim ar, ar amrantiad fel yna, ond right. um, mae... Uh, uh, na, fydda, na, fydda. Beth am, beth am rhywun fel, uh, fel Joan Baez a Johnny Mitchell a fath na beth? Wel, ie, yeah, ti'n ti iawn. O'n i'n arfer meddwl bod Joan Baez, nid yn unig yn llais arbennig, ond o'n ferch rhyfeddol o hardd, ac mae'n dal i fod yn, yn hardd yn ei, yn ei 70au. Um, ai, um, ti'n iawn. A dwi'n cofio'r tro cyntaf i mi glywed i llais i, a ni uh, yn neud pensaerniaeth yng Nghaerdydd, ac oedd un o'n nghyd-fyfyrwyr i wedi dod â uh, caset y dyddiau hynny, mae'n siŵr, i chwarae yn, yn y studio. Uh, A dyma'r llais uh, can i We Shall Overcome, dwi'n meddwl oedd e. A dwi'n meddwl, ar gop, wedi hon. Ac o, oh, mae ma gyda'i lais bendigedig. Ac unwaith eto, o'n i'n cael yn nenu at gyneuon oedd hefyd yn um, uh, ar i'w neges rwydyddol. Ond be, be sy'n ddiddorol, wrth gwrs, am gyneuon fel We Shall Overcome, um, mae oedden ni wedyn yn trosi nhw'r Gymraeg ac yn ei canu nhw ar protestiadau Cymdeithas yr Iaith. Ah. Ni symudwn ni ac uh, fe orchfygwn ni ac um, tywed, oedd, oedd, felly oedd y caneuon rhyngwladol yma o brotest yn dod yn rhan o'n repertoire protest ni fel Cymru Cymraeg hefyd. Ie, ie, ie. Fi'n siŵr bod Joan, Baez, Joan Baez yn gwrando ar gyneuon Dafydd Iwan a, a vice versa. Fi'n siŵr bod i. Fi'n siŵr bod i. Wel. Um, Be, beth am, ydych chi'n berson bore neu berson nos? Wel, ti'n gwybod, dwi'n dwi gorfod bod yn berson nos yn aml oherwydd bod y cyngherddau o'n i yn sioe Aberystwyth o'n Sadwn a crowd bendigedig a, a llond o bobl ifanc ac oedden nhw, oedden ni'n canu tan bron i hanner nos. Um, felly dwi'n gorfod, a wedyn wrth gwrs dod adre, uh, yn y uh, minibus uh, ac yr adre tua 2 gloch y bore. Felly, ti'n gorfod bod yn berson nos, ond uh, a dydw i ddim yn berson bore iawn, nac tu, mae rhaid i fi ddeud. Um, Diolch i chi am godi mewn gynnar gyda fi bore yma. o ia, o ia, na, di un ar ddeg yn ddrwg, ond Beth yw'ch am... Pan i beth mae Hugh Jones o stalwm, oedd e fwy yn fore godwr ac yn dangos fi lan bach. Beth yw'ch ofn fwyaf chi? Uh, ti'n gwybod, ma, ma, pan mae rhywun yn dechrau meddwl am bethau fel yna, mae... Uh, uh, Wel, yn ofn mwyau i ydy, ydy um, rhyfel niwclear yna. Um, ac just, dyn ni'n byw mewn cyfnod rwan lle mae ma, lle mae'r tebygrwydd o'r rhyfel niwclear wedi dod yn nes na, na erioed o'r blaen a jyst gobeithio bod hyd yn oed Putin yn ddigon ddigon call i, i beidio cychwyn lawr y, y rheol na da. A'r cwestiwn ola, a cwestiwn digon personol, dwi'n mynd i hero bob tro, e, bob wythnos amser fi'n gofyn y cwestiwn yma, achos falle eitha... Yr eich chi wedi dwy'n yn rhywbeth? O, oh, siŵr o fod. siŵr o fod. Dwi'n amser yn aml, dwi'n amser yn aml. dwi'n amser. Dwi'n aml chi galon yma, mae chi'n dweud. Eh? Dw i'n amlwg i galon, mae rhaid i dweud. Wel, wel, ie. Ond na, chi'n chi meddwl bod chi'n... Cwestiwn diddorol, a cwestiwn diddorol, um, achos um, mae lot o'n i'n dwy'n pethau, e, lot o'n i'n dwy'n pethau, heb sylweddoli bod ni'n dwy'n. Ti'n gwybod, os ti'n pigo am felly flodyn blodyn gwyllt, mae, mae hwnna'n dechnegol yn ddwy'n mewn rhai ardaloedd ynddo. Um, na, uh, dwi'n gobeithio bod fi ddim wedi dwy'n uh, yn llythrenol, yn fwriadol, ond um, mae'r syniad yma ynglyn â Robin Hood a Twm Sion Cati, ti'n gwybod bod ti'n dwy'n oddi wrth y, y cyfoethog i roi'r tlawd, mae hwnnw weithiau'n apelio fel ffordd eitha call o fyw. Wel, mae, ie, ie. Fel arall, fel arall mae, wrth gwrs, de. Dwi'n nyddi yeah. wrth y tlawd i roi'r coes oc. Wel, ie, yeah, yna'n fforus. A eich mo be, fi newydd dwi'n bunting Union Jacks lawr o'r pentre dyn ni a roi nhw'n yn y bin. Dyna nwy ni bod yma. O, yna fe, wel, diolch yn galon i chi am hwnna. Um, mae hwnna'n adrodd cyfrolau am, am y bobl gwas sy'n dod yn ateb y cwestiwn yna'n gloi. Chymwn i'n sôn yn gynharach ynglyn â, â ffeil droed a chwaraeo, hynny yw, Amser chi'n tyfu fyny gyda'ch brodyr, fel chi'n gweud, ym Mrenaman ac yn Llanuwchllyn, felly o'dd 'ych brodyr chi miwn i'r un fath o bethe? O'dd gwleidyddieth, o'dd ac- actio wrth gwrs gyda gyda Huw, a a wedyn o- o'dd rygbi, o'dd pêl-droed, o'dd canu, o'dd cerddorieth yn rhan o'r teulu gyda'r brodyr hefyd, o'ch chi'n canu fel teulu gyda? Yym yy i radde, ond ma' chwaraeon, chwaraeon o'dd ddiddordeb mawr i ni gyd. Oedd Hugh, wrth gwrs, wrth ei fodd efo chwaraeon rygbi a criced yn benna, ond o hefyd o gynno fo docyn tymor i Man U, ac oedd o'n, oedd o'n fet efo Alex Ferguson. Gwyd oedd Hugh yn fet o bawb. Ond um, oedd, oedd o'n a chwaraeon yn bwysig iawn iawn. Ac beth beth sy'n rhywbeth pan o'n i'n ifanc, bocso oedd un o'n mhrif ddiddordebau. Erbyn hyn, fyswn i'n dweud bod bocso yn, yn rhywbeth ddylid i atal, neu o leiau reoli yn llawer iawn mwy, ond o'n i wrth y modd, Dai Dower a Joe Erskine a o, oh, rhain oedd yn arwyr i, Howard Winston wedyn yn ddiweddarach yna. A nes i gwrdd â Joe Erskine unwaith pan o'n i'n y coleg, mynd i ryw glwb nos lawr yn y docio yna, uh, yn eitha hwyr nos. A pwy oedd wrth y drws, y bron yn ffili siarad, yn mhel y tocynnau, ond George Skin. Ac o, o cofo'r tristwch y siom, de, o weld y, y boxer, a'r boxer nid cledrwr oedd George Skin, bocswr clyfar iawn, mm. a, ac wrth gwrs yn diodde oherwydd y bocsio. Oherwydd y bocsio, oes. Oh, well, ond on wir, o'n i'n croesi'r ffordd ym Mryn Aman at nain a taid Alun Wyn Bevan. O'n nhw'n byw dros y ffordd. Oh, right. Ac, um, ac a, a gynnu nhw oedd y teledu ar y pryd, ac o'n i'n croesi'r ffordd i weld um, bocsio amatur. rhwng Cymru a gwledydd eraill. Dwi rwy'n ddim yn gweld y gymaint y dyddiau yma. Na, na. Oedd hwnnw, oedd hwnnw'n uchafbwynt. Okay. Um, Ie, yeah, rhyfedd de, rhyfedd. Ac wrth gwrs, tristwch oedd gweld uh, Mohamed Ali hefyd yn uh, fe'n dirywio. Wel, dyna di'r pwynt yn de, ti'n gwybod, fedrwn ni ddim, os, os ydy o'n broblem mewn rygbi, os ydy o'n broblem efo pel droed, efo penio'r bel, yeah. wel, mae o'n bendant yn broblem gyda bob sio. A chi'n sôn am, am uh, coleg, atho chi, o, o, o'n i'n gwybod hyn, ddim yn credu bod lot o bobl yn gwybod hyn, Dafydd, mae i wneud pensaerniaeth atho chi ym Mhrifysgol yng Nghaerdydd. Felly, oedd y bwriad, hynny yw, beth oedd y bwriad? Mynd fel pensaer? Wel, oedd yn rhan, ti'n gwybod, mi roedd yr hyn oedd yn digwydd yn y 60au yn, yn dylanwadu ar yn bywydau ni. Ac oedd yna nifer o, o ffactorau. Un ffactor oedd bod rhaid i Gymru Cymraeg fynd i fwy o feisydd gwahanol. Oedd mynd jyst yn athro neu beth bynnag, ddim, ddim, ddim yn ddigon da. Oedd, achos oedd rhywun, o'n i'n siarad ar rhywun o Llundain drwy'n oedd y blaen, ac oedd e'n dweud, oedd pob athro yn yn ysgol i yn Gymru. medda fa de. Po, de, Cymru oedd athrawon, a dyn ni wedi allforio yr holl dalent yma, yr holl athrawon yma. Ond wedyn oedd nhw feisydd fel pensaerniaeth a perianneg ac yn y blaen, uh, yn, yn bryn o Gymru ac yn sicr yn bryn o Gymru Cymraeg. Felly oedd hwnna'n rhan o'r, or, or gyriant i eri fi. Ond oedd gennau ddiddordeb mewn mewn, mewn arlunio ac oedd gennau ddiddordeb mewn mathemateg ac o'n nhw'n deud mai dyna oedd y cyfuniad gorau i fynd i fewn i bensaerniaeth. Ond dwi'n falch mod i wedi wneud y cwrs, oedd o'n gwrs oedd o'n agor llyged rhywun i weld, i werthfarogi adeiladau a, a, a, a cynllunio, um, ond uh, nes i rioed godi um, allai ddim mynd â chi unrhyw Taj Mahal, neu hyd yn oed i fwthyn bach to gwellt uh, sydd yn werth i weld. Uh, nes i, ar, ar, erbyn, erbyn i mi orffen, erbyn i mi raddio, oedd y canu a'r gwleidyddiaeth a'r, a cwmni sain a Cymdeithas Tai Gwynedd wedi cymryd drosodd, felly oedd, oedd gennau'n amser i, i gynllunio adeiladau, felly a dewes, a dewes i hynny i benseiri gwell. nath popeth uh, cymryd droso, na chi newid sôn, na'n cwestiwn nesaf i gwybod, nathoch chi, uh, un o'r sylfaenwyr uh, Cymdeithas Tai Gwynedd, be, be, pa, pa reswm pennaf oedd dros hwnnw gwyrdd? Beth oedd y reswm am, am ddechrau? Wel, oedd o'n codi'n rhannol o'r cwrs pensaerniaeth, um, diddordeb yn, uh, mewn, mewn uh, y tai, uh, a, a sylweddoli yn dechrau'r 70au, bod yna gymaint o dai ac, ac eiddo yn mynd yn yr ardal yma i fod yn glybiau dringo ac yn, yn dai haf ac yn y blaen. A dyma ni'n dweud, wel, beth am sefydlu cymdeithas tai? Um, a ni oedd y gymdeithas tai wledig gynta uh, ym Mhrydain. Um, a, ac be o'n i'n neud oedd prynu tai um, mewn pentrefi, tai teres fel arfer, ac yna cael grantiau gan uh, cyngor lleol i wneud nhw i fyny ac yna i gosod nhw ar rent. Ac um, dyn ni wedi parhau i wneud hynny, ond wrth gwrs be na Thatcher oedd um, cymryd drosodd y syniad o gymdeithasau tai a'i troi nhw'n rhyw fath o a, fraich uh, i'r llywodraeth. Wedyn, oedden ni ddim Aethon ni ddim i mewn i'r cynllun yna, wnaethon ni aros yn annibynnol, ond mi ffurfion ni Cymdeithas Tai Eryri i, i gael mantais o'r arian oedd yn dod o'r Llywodraeth. Um, ac mae Tai Eryri bellach wedi ymuno gyda Tai Clwyd i wneud um, grŵp cynefin sy'n gweithredu ar draws Gogledd Cymru. Ond mi rydyn ni, Tai Gwynedd, yn dal i fod yn gymdeithas annibynnol, rhyw chydig dros 30 o dau a mi ydyn ni wrth gwrs yn gosod rheini drwy'r amser ac yn ni cynnal eu cadw nhw ac um, mae'n mae mynd yn iawn achos un peth sydd wedi cryfhau'n sefyllfa ni yn eironig ydy'r ffaith bod gwerth eiddo wedi codi uh, i'r entrychion felly ar yeah. bapur, dyn ni'n gymdeithas gyfoethog iawn, ynddo, ond um, yn, yn pen draws neb yn gwneud elw ohoni hi, ond, ond y rhai sydd yn cael cartrefi. Ynddo. Yeah, ond yeah. wrth gwrs, beth sy'n amosib bron dyddi yma, di prynu tai. Um, Wel, well, na, na, chi, na chi broblem nawr, yn anffodus, er yr holl waith a chi a pawb arall wedi gwneud. Mae problemau oh, tai haf ma, dal mor broblem ag oh, mae erioed. Oh, oh, mae'n gweithiogi, ac mae Airbnb yn gwneud un waith byth. Yn yw, dyn ni'n clywed yn ddyddiol bron am dau yn yr ardal yma fel y gorllewin i gyd, ag bellach nawr, ond uh, tai yn mynd cyn, cyn i neb i gweld nhw. um, pobl dros y ffôn yn cynnig pris, prisiau dwl yn gwybod y gan nhw fe'n ôl drwy Airbnb. Ac mae, ma hwnna'n broblem fawr. Mae'r rhaid i gyngorau lleol gael yr hawl i reoli uh, o leia rhan o'r farchnadau a'u cadw nhw at bobl leol, neu does gan ddim gobaith 'de. Na, hollol, ia, a'r un fath o beth gyda cwmnïau mawr yn dod mewn a prynu ffermydd, felly mae ffermwyr gorfod symud allan a wedyn ch'mod newid enwau Cymraeg gyda'i Saesneg, mae'r un un blincin broblemau efo ni o hyd yndyn ni rili? Ydyn, mae Um, ond, ti'n gwybod, fydd, fydd um, mae, mae'r Llywodraeth o leia yn, yn chwilio am ffyrdd ymarferol o symud efo tai. Un peth ydy'r uh, codi'r trethi, ond mae, ma, ma, ma rhaid cael mwy o bethau. Dwi'n gwybod bod nhw'n chwilio'n galed ac maen nhw'n... Ma nhw, ma nhw, dyn nhw'n siŵr iawn beth i'n neud, ond ar y llaw arall mae pethau'n symud ac mae yna fwy o gynghorau yn awr yn codi tai cyngor fel, fel oedden ni'n arfer i galw nhw, ynde? Yeah. Ac, ac mae yna fwy yn sylweddoli bod rhaid cyfyngu ar nifer tai ha mewn rhyw un ardal. Um, be maen nhw'n gwneud mewn sawl gwlad ydy, ti'n gofod cael trwydded i osod ti gwyliau. Um, ond gyda'r drwydded yn aml mewn rhai gwledydd, uh, mae'r hawl i osod un ti yn unig, neu ddim mwy na dau dwed fel tai gwyliau. Ac mewn un gwlad, um, dwi'n meddwl yn ardal Barcelona, wyt ti'n cael yr hawl, ti'n cael y drwydded i osod un tu haf ar yr amod bod ti'n darparu cartref arall ar rent i rywun lleol. Oh. Felly, mae ma rai rheoli yr, y farcha tai ha, neu mi fydd Cymru wedi cael answampio. Ie, yeah, fi'n gwybod. A dwi'n gwybod, mae merch yna i'n byw yn Barcelona. Mae, mae, chma, mae, mae hi'n gweithio i'r problemau maen nhw'n gael yna. Nawr, yn ogystal a, a, a tai yn amlwg, a, a gwleidyddiaeth, cerddoriaeth yn amlwg i'r peth arall gyda cwmni sain, chi wedi gweud yn barod. 1969, ie, un o sylfaenwyr sain. Yeah. Oedd hynny'n gwerwch yn, yn gyfnod cyffroes, oedd hi'n arloesol, oedd hi'n wallgo neu beth, neu bach o bopeth? Wel, oedd, oedd, oedd e'n gyfnod pwysig, fel o'n i'n dweud, achos un rhan o'n be o'n i'n credu oedd bod rhaid ni'n neud pethau'n hunain. A dyna gyfnod sefydlu siop y pethau, siop y pentan, gwasg y lolfa, cwmni sain, a hynny yw, mi, mi oedd cwmni ar recordiau a, a, a gweisg argraffu a siopau Cymraeg yn rhan o'r, rhan o'r ymgyrch. Ac um, um, mi oedd yn gyfnod pwysig iawn. Wedyn wrth gwrs mi ddatblygodd hwnna i fewn wedyn i'r byd teledu pan sefydlwyd uh, S4C a sefydlu uh, cwmnïau teledu. Mae'r ardal yma yng Nghynarfon, ti'n bod, da ni wedi, da ni wedi elwa yn fawr iawn o, o bethau fel cwmnïau teledu a hyfforddi pobl ifanc yn, yn, yn sgiliau uh, teledu um, a, a fel, fel da ni wedi trio wneud yn sain. Felly, ti'n mae gen ti genhedlaeth o bobl uh, sydd wedi hyfforddi yn y misydd yma ac sydd yn gwneud gwaith, wel, wrth gwrs, i dyledu tu allan i Gymru. Um, ond mae, mae rhaid ni gael yr, yr elfen na o, o, entrepreneurs a, a, a bobl sy'n mentro ac yn dysgu sgiliau newydd. Um, a mae wedi bod yn fendithol iawn i'r ardal yma. A fi'n siŵr mae, mae sain oedd ysbrydoliaeth, chymod, fflach a, a angst a, a pob fath o... o Wel, ie, oedd fflach a ni'n gweithio yn, yn tymod, dwi'n credu mae ni roi oedd y ddesg gyntaf iddyn nhw, y ddesg oedd o'n ni wedi cael ei uh, un newydd yn ei lle hi, a wedyn ddaru ni roi un iddyn nhw, ddaru ni, ddaru ni yn cydweithio llawer iawn gyda rhai o'r cwmnïau eraill i osod nhw ar y traed, ar y traed, ac oedden nhw'n dod ato ni i ofyn am gyngor ynglyn â hawlfreintiau ac yn y blaen. Felly, ti'n gwybod, mae'n bwysig, mae hon am broblem erbyn hyn, wrth gwrs, oherwydd mae'r byd digidol wedi newid y gêm yn llwyr. Ac um, dwi'n yn gwybod lle fydd peirianwyr y dyfodol yn cael ei, i, i hyfforddi. Um, mae ma, ma honna'n broblem. Achos am digon o arian yn dod nôl i'r diwydiant. Mae'r ma, ma, ma, ma platforms digidol yma wedi newid uh, pethau'n llwyr ac um, Ond yn ddiwedd anhygoel i feddwl bod, bod un o sylweinwyr sain, felly cwmni ch'mod, cerddoriaeth, nawr ar frig y siartiau iTunes sy'n anhygoel o beth mewn ffordd. O, Sorry, go on. Oedd yma hyd ar, ar frig siart y Cymro 40 mlynedd yn ôl. O, wel, ysgol, ie. Wel, cyn mynd i um, ymlaen, de, fi'n rhoi hoi fach, hoi, cael hoi fach arall, fi'n mynd i sbringo'r beth arall yn chi, fi'n ymddiheuro eto. Na, chi'n mynd, ni wedi siarad am, am cyneuon uh, protest a, a chanu a, chi'n ei wyn, uh, gwerin, sbo, dim gwerin, ond canu gwlad, canu protest. Uh, dwi'n mynd i roi dwi'n mynd i roi pimp cwestiwn bach cyfrin i chi, rhyw fath o, rhyw fath o gwiz, Dafydd, a ni, ni, ni wedi siarad am rhai nhw'n barod, a, a fi siŵr newch chi, newch chi wybod hyn i gyd. Felly, y cwestiwn gyntaf, um, pa deulu o'r Iwerddon nath ddod â chanu gwlad a gwerin yn y Saesneg ac yn y Gaeleg yn boblogaidd iawn yr un o'n dyleithiau, nôl yn y 60au, 70au? Wel, oedd yna sawl un o'n nhw. Ond on un... Oedd y Clancy... Oedd y Clancy... Na chi, y brodyr Clancy o'n i'n meddwl am, ie. Ie, ie, wel, a mae... Mae, mae Raylan Tavy wedi prodi mewn i'r teulu. Ydy wir, mae Raylan wedi bod ar y podlediad yma a wedi sôn am, am canu gyda, gyda tad Roisin i, i, i wraig A yeah. maen nhw dal yn canu fel teulu um, yr ymeibion a'r, ar wyre o'r resel. Yeah. maen, nhw, maen nhw dal yn ddod yn wal dros ben. Nawr de, pwy, pwy oedd, a newch chi wybod hwnna, chi wedi sôn amdano yn barod, um, pwy oedd The American Troubadour? Wel, wedi gythru fel arfer, Ie, sy'n cael ei gythru. Sy'n cael ei... O'n i'n sylweddoli bod wedi sgrifennu canodd ar canodd o gyneuon. O, oedd e'n anhygoel o gynnyrchiol. A oedd e'n cerdded o la, oedd e, e'n crwydro. Oedd e'n crwydro, ac yn dipyn o gymiwnydd yn de. Ond on, on, mi'n credu bod yn sylweddoli fel y gyneuon oedd e wedi uh, performio a wedi sgrifennu, achos oedd e'n rili really poeni am yr arian, oedd e'n oedd e just, just neud, oedd e'n poeni am y poblogrwydd i waith. Ie, o na, oedd yn dyn arbennig iawn, dyn arbennig iawn. Oce, nawr te, pa fand o Loegr um, oedd yn adnabyddus am addasu hen faledi gwerin, sbo, a'i perfformio nhw gyda, gyda slant bach roc. Nawr, nawr un o'i tracks nhw oedd All Around My Heart. Ie, yeah, dwi ddim yn arbenigwr yn, yn y maes yna. Ond o'n... All of all my heart. Can, can, can folk song mewn ffordd oedd e, dath y bach mwy, mwy uh, rocky, sbo. Wel, uh, well, ydych chi, Steel Eye Span. Ah, ie, yeah, Steel Eye Span. Yeah. Okay. Um, oedd, oedd, oedd Fairport Convention ar y lle, dath un o, un o'r gitarwyr yn ni, weithiau ni yn sain am gyfnod, mae wedi marw rhyw chydig blynyddoedd yn ôl, um, oedd o'n fachgen hyfryd iawn, um, ac yn dysgu Cymraeg. Uh, oedd na gysylltiad mawr, o'n i'n, mae'n rhyfedd i ddeud, wrth gwrs, er mod i'n gweithio i gwmni recordio ac yn canu fy hun, Dwi ddim yn, dwi ddim yn gwrando ar gerddoriaeth mor, mor aml a hynny. Mae'n od i ddweud, ond oedd eich di bach fel gwyliau'r dyn bus, ti'n modd, ynddo? Yeah, yeah. Um, oedd, oedd o'n i'n neud gormod o, o piti bod ni wedi recordio'r gan a, neu piti sy'n ni wedi recordio'r gan a, neu o fes yn licio recordio'r gan a eto, a gwneud i'n wahanol, yn yw, oedd eich di bach gormod rhy debyg i waith felly de. Um, felly, felly dwi, be dwi'n licio gwneud ydy, na, be dwi'n gwneud ydy gwrando ar hap ynddo. A dwi wrth y modd efo caneuon, uh, ond gwrando ar hap ydw i'n ytrach na gwrando fel, fel okay. um, um, uh, am oriau, felly da. Chi wedi gwrando ar Bob Marley erioed? Do, do, wrth y modd. Well, enwch y gan then, um, oedd yn protestio yn erbyn y milwyr croen ddi oedd yn ymladd i'r un o dyleithiau. Na, dim, na, dwi, dwi, gwman o crai. Na, na, Buffalo Soldiers. O, oh, reit, ie. O, ie, ie, ie. O, dwi wrth y modd efo'i efo ganu o, de, achos mae... Um, ond unwaith eto, ti'n modd, dwi'n mynd arbenigwr ar y cynnion. Na, na. A wedyn, y cwestiwn olaf, felly, wel, dylech chi gael hwn, os na gewch chi hwn, mae rhywbeth yn bod. Beth oedd sengl cyntaf i ryddhau gan gwmni sain yn 1969? Wel, ie, honno oedd y, honno oedd y, y, y, y, y sbardun, felly, de, sef dŵr gan Hugh Jones, de. Um, ac, um, Am dryweru, wrth gwrs. Wel, ia, ia nag e. Achos, cofod i, oedd gwreiddiau Hugh Jones yn Sir Drefaldwyn, ac oedd clywedog hefyd wedi cael ei boddi yn tua'r un adeg. Felly, dwi, dwi ddim yn sôn am specific am, am, am Tryweryn, oedd o'n rhyw fath o gyfuniad o Tryweryn a Clywedog. Um, ond, a beth o'n i'n neud, yr hiw yn arbennig, mynd o gwmpas y wlad yn gwerthu'r sengl yna ac yn casglu'r arian a defnyddio'r arian i recordio'r nesaf. Hynny yw, oedd e'n dechrau go iawn o'r gwylod lan, tymod? A, a, a dyna di'r cyngor os ni'n rhoi unrhyw gwmni, peidiwch a tyfu rhy sydyn. Cerwch gam wrth gam a newch yn siŵr bod chi'n bo chi gallu fforddio'r cam nesaf. Ne, yeah. Newch y gwaith cael eraill cyntaf. No, achos, o oh, yeah, mae ma rhaid bod, ma rhaid nabod y maes. Yeah, yeah. O, oce, okay. wel, diolch i chi am hwnna. Pem cwestiwn fach, o'n i'n meddwl byddwch chi'n cael uh, rhan fwy arno, ond ydych chi'n dda o'r teg. Nawr, chi'n meddwl, cymwch chi'n cael yr adfywiad mae Tafydd mewn ffordd o, o um, ganu ar y pel droed, oeddech chi wedi penderfynu rhoi gore fi, neu oeddech chi wedi penderfynu arafu, ac, ac, neu, neu oedd, oedd chi'n mynd i ddod i ddim i stop, felly, oedd chi'n mynd i well, o gan ei fforfformio? Oedd un, oedd un, to, dwi, dwi'n, byddai'n 79 yn, yn mis awst, felly dwi ddim yn syniad gwirion i, i roi'r gorau iddi, uh, ond o'n i wedi gobeithio bys 2020, yn, yn flwyddyn dda i, i, i, i gloi pen y mwdwl. um, ac, um, ond wrth gwrs, das y blwmin Covid. Oh. A fe ganslwyd, oedd gennau lot o gigs da 2000 a gigen. A fe ganslwyd y, y, y cyfan. Ac uh, wrth gwrs, gython ni'r ddwy flynedd ddwl yma o bopeth yn, yn, yn, yn, yn peidio a bod. Um, Wel, beth sy'n digwydd rwan, wrth gwrs, ydy bod popeth yn llifo'n ôl. Ac ar ben hynny, mae'r busnes mae'r peldroed wedi digwydd. Felly, dwi ddim yn mynd i roi goredd i nawr, ond dwi ddim yn bwriadu mynd mlaen am byth, uh, Chris. Achos, sa'n bydd yn waith na rhywun ar y llwyfan a, a bobl yn dweud, y gyd, ddyle hwn fod wedi stopio uh, bum mlynedd yn ôl. Ond chi, chi sicr ddim yn y stage na ar hyn o bryd? Na, na. Twyd ar ôl nos Sadwrn er enghraifft yn Aberystwyth yn ymwneud diw. Mi, mi llaiddio dde hyn am flwyddyn neu ddwy to. Ydych chi dal yn cael yr un faint o, o, o bleser, gwedwch, o'r oedd yw'n mynd yn anoddach, hynny yw, gyda pob parch chi'n 79, a fe chi'n gweud, chi'n canu nes hanner nos. Mae dal bod anodd, neu'n anoddach? Na, Mae'n mae beth od iawn, achos dwi ddim yn boi mwyaf ffit yn y byd, ond um, a dwi wedi cael um, problemau iechyd bach fatha pawb arall, ond, ond mae rhywbeth ynglyn â canu pan bydd pethau'n mynd yn iawn, rhywbeth i wneud efo adrenalin a rhywbeth efo felly mae'n siŵr ydi o. Dwi'n teimlo, gweld gallwn ni fynd mlaen am byth. Um, a, ac, a weithiau, pan fydda i'n gartre ar nos adwn yn gwneud dim, fydda i'n teimlo fatha clwtyn llestri, de. Teimlo niw, mae yna rhywbeth mewn canu sydd yn, yn, yn eich gyrru chi ac yn eich cynnal chi ac yn, uh, yn, yn, yn gwneud chi deimlo yn, yn, uh, yn hynod o, o uh, barod i gario ymlaen. A, a felly, pan fydd pethau'n mynd yn iawn, mae'n gred. Mae ambell i noson yn gallu bod yn fwy anodd, uh, pan fydd y gynulleidfa ddim yn, ddim yn gwrando'n rhy dda, pan fydda nhw'n cystadlu efo chi oh. yn ystod y gan. Ond at ei gilydd, dyn ni'n cael y broblem yna'n aml, diolch i'r drefn. ond carwch fynd nes, uh, nes cwpan y byd a Chymru, newch chi, achos... Mi nawn ni nes bod Cymru'n ennill, nes bod Cymru'n ennill cwpan y byd. O, wel, am ti ennill, chwaith a fi, sef sefyd rhywun gwirion, ond on, chi'n meddwl gewch chi fe mas i Qatar, gwerwch chi ganu gyda nhw, neu di hwnna'n rhywbeth byddwch chi'n eisiau gwneud? Dwi ddim yn cyn iawn ar, ar fynd i Qatar, ond ar hyn o bryd, dwi ddim yn meddwl mynd yna de. Na, ond mi'n siŵr fydd yna fwy o yma o hyd yn y misodd nesaf, ma'n fydd e? Maen nhw'n canu yma o hyd, heb ddau wrth gwrs. Mae yna poeni fi, ie. O, da iawn. O, diolch yn galon chi. Da wedi wedi bod yn bleser mawr. Cym, cym bod fi'n gael chi fe, fi'n mynd i roi, chi'n mynd i gael, chi'n mynd i gael pethefnos fach iawn, am, a chi'n mynd i gael brec fach ar yr ynys, ynys golledig mae Dafydd. Rhywle, rhywle yn y Cari Bi. Chi'n offi tywydd poeth, gwrwch? Dim felly, ond... O, wel, o, fi'n ddim yn poeth o'r ynys ma. Chi'n mynd i gael pethau ynos, snam trydan, snam plugs yr ynys ma. Ond beth yw'r un peth i chi'n mynnu mynd efo chi i wneud bywyd bach yn fwy, wel, bach yn haws? Mae rai chi gael hwn. A san trydan? Na. Felly mae... Ma, Ie, yeah, dwi'n yn gwybod. Wel, bys rhaid o fod yn llyfr, felly. Llyfr, o, beth am y gitar, David? Wel, ie, yeah, wel, dwi ddim wedi cael, dwi ddim wedi cael y ddilema yma yn, yn ddiweddar. Um, mi, mi fysa fo'n gyfuniad o gitar a, a papur a pensel. Ah, right, oce. Okay. A dwi eisiau gweld chi nawr yn sgrifennu uh, album newydd neu hyd yn oed canu ar y traeth yma o hyd, David. Dwi'n gweld chi nawr. Wel, mae'r ma, ma, ma ffenomenon yma o hyd yma, fel o'n i'n dweud yn gynharach, yn rhywbeth am fydra ddim esbonio'n iawn, ond mae'r ma, ma, ma nifer o gryseti uh, a tatŵs yma o hyd yn amlhau yn rhyfeddol. Oedd, oedd y mab allan yn California unwaith, a dyma fo'n gweld y boi yma, uh, ddim yn bell o wrtho fe, ac, ac yn, uh, craffu ar y tatŵ mawr oedd 'da fe ar ei, ar ei frest. A dyma fe'n meddwl, dwi'n siŵr mae yma o hyd. A dyma fo'n mynd draw at yma, dweud, ysgysodwch chi. yma o hyd sy'n gyda chi ar eich brest. Ie, It is well song, oedd y boi mae'n siarad Cymraeg yno. Um, it, it is well song, a dyma fe'n cyflwyno hyn fel y mab i, a oedd y boi yn dweud, F off, oedd ddim yn credu. E. Ond wrth gwrs, ers hynny, dwi wedi gweld sawl un gyda yma o hyd ar bob math o rannau o'i cyrff. Um, dwi ddim yn siŵr iawn beth mae'n brofi, ond um, mi, um, mae'n debyg i lawer un byddai that man who sings that song